Tirei mese zvakare mangwanani ano wherever you are kwamuri kuocha muri in different places mangwanani ano mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei tine shoko randoda kusimbisana nemi maminutes asingapfuuri 25 ari pamberi pedu tikurumidze kushumira mwari vagotiitira zvakanaka Ndinoziva nguva yatiri, a lot of people have questions kuti Mwari munotirangarira rini, muri kupi, zvinosvika rini, ko zvazodai sei? Regai nditaurire chechi nditi Mwari havana kunyarara. God is speaking. If you want to hear God speaking, open your Bible. The moment you open your Bible, you begin to see And hear God speaking, God talking to us. Saka nothing new under the sun because the word of God rine zvinhu zvose even zviri kuitika pano. Now, panoitika zvese zviri kufamba panyika church haifanyi kupera tariro because church yakaziviswa zvinhu izvi kare mushoko ramwana saka inguva yekuti church ive strong pakutenda ive strong pafaith ive strong pachinamato Ndoda kuti nhasi nditaure kwamuri musoro wenyaya wandapa wandiri kuti a believer in God's mind, a believer in the mind of God, mutendi ari mupfungwa dzaMwari. Church, ndoda kuti muzive chinhu ichi kuti Mwari Mupfungwa mavo vane vatendi vavanotarisira vanoti kana vakaona panyika vanoti uyu ndiye mutendi ari mumind yangu the ideal believer in God is mind saka ndichataura zvishomanene mwari vekudenga vachitibatsira let us go quickly tiende mushoko ramwari bhuku ramatthew chapter number 16 from verse number 13

Hallelujah. Chekutanga chanoda kuti tizive chechi ndechekuti a believer in the mind of God is built on Christ the rock. A believer in God's mind is built on Christ the rock. Mutendi ari mupfungwa dzaMwari Mutendi akavakirwa pana Kristu padombo rinonzi Kristu. Now Jesu panapa ari kufamba nevadzidzi vake, asvika pane imwe nzvimbo anovabvunza, anoti wadikani vanhu vachindiona vanomboti ndiri ani? Vanhu vachiona mwanakomana womunhu vanoti ndiri ani? Vadzidzi vakapindura vakati, vamwe vanoti muri Johani Mubhabhatidzi, vamwe vanokuti muri Jeremiya vamwe vanokuti uri elija vamwe vanotiwo muri muprofita jesu ndokuti orit ndanzwa zvinotaurwa navanhu but imimi vadzidzi vangu muchindiona munonditi ndiri ani peter ndopa akasimuka anoti you are christ the son of god muri kristu imimi Mwanakomana wamwana Jesu ndoopaanoti kuna Pita, Pita, nyama neropa hazvina kukuzarurira, hazvina kukuzivisa chinhu ichi, asi Baba vangu vari kudenga ndivo vakutaurira. Ndoda mazwi aya. Jesu anoti pamusoro peruware urwu rwavataura iwe kuti pamusoro pedombo iri pamusoro pethis rock pavataura iwe peter ndichavaka kereke yangu Masiwo eHadhesi haagoni kuizungunusa. Now, Mwari vachititarisa wavanoti mutendi chaiye chaiye munhu akavakwa pana kristu ane faith yakavakwa pana kristu jesu vana mai navana baba panyika yavapenyu patini kutenda kwedu ngakuvakwe pana kristu faith yedu ngaivakwe pana kristu wenazareta ndiye dombo rakare kare the moment yaunoisa focus pana kristu yaunoisa kutenda kwako pana kristu mwari vanofara newe mwari vanoti uyu ndiye mukristu tina vanhu vakawanda nhasi vanovakira faith dzavo pavanhu Tena vanhu vakawanda nhasi vasingagoni nemazita evafundisi vavo, vasingagoni nemazita emaprofita avo, vasingagoni nemazita emaapostora avo, but Jesu anoti kereke ndiri kuivaka paruware urwu, anoti upon this rock I will build my church. Church regai ndikutaurirei, panguva yakaita seino, visa maziso ako kuvanhu utarise padombo rinonzi kristu bvisa kutenda kwako muvanhu utarise padombo panonzi kristu the moment yaunovaka faith yako pana kristu wava mutendi ari mumind yamwari ndine chechi iri kundinzwa yemangwananani ndava kana ukavakwa pana kristu you are not moved ukaverenga bhaibheri matthew chapter number 7 verse number 26 uchienda uchaona jesu achitaura achiticha anoti uyo anoteerera izwi rangu uyo anonditenda uyo akandigamuchira akanditenda anoteerera mashoko andiri kutaura unofanana nemuvaki nabuilda akachenjera haleluya akavaka imba yake paruwari jesu anoti anoteerera izwi rakristu iri anonditenda akafanana nemuvaki nabilda akavaka imba yake padombo paruwari hanzi najesu mhepo yakati yauya mafungu akati auya akaedza kusheka imba iyoyo imba yakavakwa paruwari hanzi aida kudondo nemhaka yei yakavakirwa paruwari praise the name of the living god Bhaibheri rinozoti asi uyo asingateereri manzwi aya uyo ane faith isina kubatira pana kristu akafanana nemuvaki akavaka imba mujecha mhepo painouya mvuro painouya mafungu paanosimuka Hanzi imba yakavakwa mujecha inodonha. Ine chechi iri kundinzwa here? Now, kana faith yako yakavakwa pana Kristu, mhepo ngaiuye haipa. But ucharamba wakamira kusvikira kumagumo. Kana kutenda kwako kwakavakirwa pana Kristu, hapana mhepo inokuzungunusa hapana nzara inokuzungunusa hapana hondo inokuzungunusa hapana chirwere chinokusheka hapana hondo ingasheka life yako why wakavakirwa pana kristu ndiudzire munhu ari padhuze kuti makavakirwa panani haleluya church of god makavakirwa panani kana kutenda kwako kwakavakwa pana kristu haleluya hakuna masiwo ehadhesi angazungunusa chechi iyi ndava patiri kutaura chechi hatisi kutaura mudhuri hatisi kutaura structure tiri kutaura abeliever tiri kutaura aperson ndava bhaibheri rinoti imimi miviri yenyu yava temberi yakristu now patiri kuti church tiri kutaura and an individual believer tiri kutaura iwe uri kundinzwa wakanditeerera now kana church inonzi iwe ikavakirwa pana kristu haizungunuswi haishekeki hapana chinoimuvha Saka mangwanani ano Mwari vari kudenga vari kutsvaga church isingamuviwi nemasituations, vari kutsvaga church inoramba yakamira, kunyange mhepo ikauya inoramba yakamira church ndava payakavakirwa pacho. Haleluya, yakavakirwa padombo rinonzi Kristu. Bvisa maziso ako kuvanhu. Bvisa meso ako kuvanhu, utarise kudombo, utarise pana Kristu. Kana kutenda kwako kukaenda pana Kristu, unoramba wakamira. Asi vanhu vanovaka faith yavo pavanhu ndo vari kuvakira pajecha. Faith yako kana ukaivakira pavanhu, wavaka pajecha. Nguva inopera simba vanhu, newe unoperawo simba. nguva inodonha vanhu newe unodonha ndavo vanga wakabatira vanhu paunonamata uchiuya kuchechi faith yako ngaibatire pana mwari ngairegedze kubatira pana pasta ngairegedze kubatira pana profeti ngairegedze kubatira pana apostol ngairegedze kubatira pashamwari faith yako ngaibatirwe pana kristu ndava vanhu vanoshanduka vanhu vanodonha vanhu vanopera simba vanhu vanoora moyo asi kristu anoramba akamira saka in the mind of god Anonzi mutendi neane faith yakavakirwa pana Kristu. Number two, a believer in God's mind is victorious. Hallelujah. A believer in God's mind is victorious. Ukaverenga Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Verse number 31.

Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword chii chingatiparadzanisa now pandaverengesa padapa pari kunzi dipo kana mwari vari kurutivi rwedu ndiani angatirwisa rikanditaurire chechi nhasi nditi we have heavenly backup we have heavenly backup God is begging us. God is begging us. Denga riri kuti support. Mwari vakatitsigira. Kana ukatsigirwa naMwari, hapana anogona kurwa newe akakugona. Kana ukasapotwa naMwari, hapana hondo inokuseka ikakugona. Kana ukasapotwa naMwari, hapana mamhepo anorwa newe akakugona. ndoda kutaura mutenda ari kudinzwa nhasi bhaibheri riri kuti kana mwari ari kurutivi rwedu ndiyaniko anotirwisa hakuna roenderera mberi roti ndiyaniko achatiparadzanisa nerudo rwakristu inzara ye kwete ihondo here kwete chirwere here kwete matambudziko here kwete noti paizvi zvose izvi we are more than conquerors in other words pazvinhu zvose izvi tinobuda tiri vakundi now a church in god's mind is victorious kukunda kwedu kuri maoko amwari kukunda kwedu kuri munyasha dzamwari kukunda kwedu kuri kuna kristu now hapana hondo dzingarongwa nevakaipa kuzosveka vatendi dzikavagona why vatendi vari kusapotwa nedenga ndiri kudeclare mangwanani ano mwari ngaakusapoti mwari ngaakusapoti mwari ngaakutsigire mwari ngaakutsigire mwari ngaamire newe kana mwari vakamira newe hakuna anogona kurwa newe kana mwari akamira newe hakuna chinogona wakuseka kunyange mhepo ikasimuka unoramba wakamira semuzamba wenyu Praise the name of the living God. Panguva yakaita seino, vatendi ngavasimbe. In such a time as this, vatendi ngavasimbe because vane backup yedenga. Rega nditaure ndakamira pana ndakagara pandakagara nditi une backup yedenga. Kana Mwari vari kurutivi rwako, ndiani angakurwisa?

uri kusapwa nedenga kunyange ukapinda mumoto unobuda kunyange ukapinda mugova unobuda kunyange ukanzi navanhu zvapera vanokuona uchibuda kunyange vanhu vakati hapana kwaachaenda vanokuona uchisimuka because wakasapotwa nedenga camon udza munhu ari padhuze kuti denga rakakusapota denga riri kutsigira vana mai navana baba paunofamba mangwanani ziva chinhu ichi mwari vari kukusapota mwari vari kusapota vana vako mwari vari kusapota murume wako mwari vari kutsigira imba yako mwari vari kutsigira vabereki wako mwari vari kutsigira chose chechikuita newe because uri mwana wamwari you are a victor praise the name of the living god kana vari kurutivi rwedu mwari tinobuda tiri masurvivors Ndiri kudeclare panguva iri kufamba mhepo yechirwere chiri kutenderera panyika vakristu vachabuda vari vakundi vakristu vachabuda vari vakundi uye hapana chinovamuvha hapana chinovasairira panyasha hapana chinovabvisa panyasha nekuti vari kusapotwa namwari pari kusapotwa namwari pakaverenga pandaverenga pandinakidza panoti kristu uyu is even interceding for us haleluya we have a powerful intercessor we have christ a powerful intercessor indasesa vasingakotsire indasesa vasingarari hope indasesa vasingashanyirwendo indasesa vanoramba varipo namba yakristu inoramba iri available for you the moment you call him unomuona achikupindura bhaibheri riri kuti he is interceding for us we have a powerful intercessor ari kurudyi rwababa doing what interceding for the church come on kana kristu achindinamatira haleluya hapana chinondimedza hapana chinondikanganisa hapana chinorwara nechikandigona because i have a powerful intercessor who is praying for me saka paul anoti kana kristu ari kurutiwe weka ndiye andiko angatirwisa chii chingatibvisa pana kristu tiinda intercessor ari kunamata Again down the church nurse. We have a powerful intercessor. Uyu intercessor uyu manje uyu ane rudo intercessor uyu manje uyu ndiye akatifira pamuchinjikwa intercessor uyu manje uyu anoramba achitinamatira anoramba ainesu anoramba achigomerera achitinamatira is a powerful intercessor vana mai navana baba Kristu ari kutinamatira. Kristu ari kuindasinda, ari kuti chechi ngairambe yakamira, chechi ngaisazungunuswa pazvinhu zvose zvingafamba panyika. Chechi icharamba iine simba. Right now tichiparidza kudai, zvimwe zvose zvingamira, asi chechi haisi kumira. Chechi haimiri. Chechi is unstoppable. Church is unstoppable. Church is unshakable. Church is unmovable. Church ine simba. Pandiri kuti church ndiri kutaura iwe. You are unshakable. You are unmovable. You are powerful. You are strong. Why? Wakavakirwa pana Kristu the rock. Mhepo ngaiuya. Isu hatizungunuswi because takavakirwa padombo. Kunyangwe vanhu vakauya vakakurejecta, vanhu vakakuramba because vanhu vane tsika yekurejecta vanhu. Kunyangwe vakakuramba iwe usanetseka because wakavakwa pana Kristu. The rock anokuda ucharamba wakamira vachakuona uchiflorisha even in the midst of adversity vachakuona uchisimukira even in the midst of chaos vachakuona uchibudirira even in the midst of storms unorarama why wakavakwa pana kristu you are a victor you are a conqueror you are a champion you are a warrior hapana mamhepo anokuwisira pasi hakuna dhimoni rinokuwisira pasi hakuna varoyi vanokuwisira pasi wakavakwa pana kristu you are a victor you have a powerful intercessor praying for you ndosaka muimbi uyu oti una vanhu vako mwari Kunyange vakapiswa nemoto unovachengeta. Mwari una vanhu vake. Kunyange tikapinda mumoto tinochengetwa, tikapinda mumvura tinobuda. Rega nditaurire nyika, ukandiona ndiri mumvura rega kuseka, ndinobuda. Ukandiona ndiri mumoto rega kuseka, ndiri kubuda. Ukandiona zviita sekunge hazvina kumira mushe rega ukonikuluta, ndinobuda because ndakavakirwa paruware runonzi Kristu.

anosimbiswa nedenga ngavere ngavafiri chapter number 4 verse number 13 apostle paul vari kunyora mashoko aya come on he was in prison paari kunyora mashoko aya paul anoti yes ndiri mutirongo zvangu come on but i can do all things through christ He strengthens me. Anoti ndinoita zvose zvandinoita kubudikidza naiye anondipa simba naKristu anondibheka naKristu ari kurutivi rwangu. Ndinoita zvese zvandingashuvira kuita kubudikidza naKristu anondipa simba. Who is backing you? Who is backing you? Come on church. Kana ukabhekwa nedenga unoita zvose kubudikidza naiye anokupa simba rega nditaura ndakamira pano mwari ngaakusapote mwari ngaakutsigire mwari ngaakupe pawa mwari ngaakusimbise fefi yako ngaisimbe fefi yako ngaisimbe why unoita zvose kubudikidza nakristu anokupa simba so po ari kunyorera chechi anowadikani I can do all things through Christ, through Christ, through Christ. Anointing aribvi kuma anointing oil, simba redu aribvi kumicheka yatingasungira, simba redu aribvi kune zvimwe zvinhu, simba redu rinobva kuna Kristu Jesu. tinopiwa power from above tinopiwa simba from above ndichiparidza kudai mangwananani piwa simba nedenga simbiswa nedenga simbiswa nedenga mwari ngaakutsigire pane zviri kuitika mulife yako pandauya nemeseji you are not alone god is backing you god is with you mwari vari kukusimbisa iye zvino uri kurwara pauri ipapo but poreswa nezita rajesu because tinosapotwa nedenga tinosapotwa nedenga uye mwari wedu havazi limited mwari wedu havatomboda kuti vatsvage mari yebhasi kuuya kumba kwako is right back in your house Our God is omnipresent, is right there wherever you are right now. Uwepo hwaMwari huri mumba imomo, muhwani rumu mauri, muturu muzi mauri, mufull house mauri, pawakagara ipapo, mumota mauri. The power of the living God is there. Mwari ngakusimbise uri ipapo, ngakusimbise uri ipapo. Ha, come on. Yakapera nguva yekutsvaga masolutions kuvanhu, yakwana nguva yekuti Baba ndisimbisei, ndiri kudeclare nyasha dzaMwari. Ndiri kudeclare ruoko rwaMwari ngarikubata iye zvino. Tarisa mamiriro atakaita apasina mfundisi anogona kuturika maoko but ndinofara tina iye anotipa simba from on high uri ipapo anokubata pari kurwadza ipapo ngaatokuporesa iye zvino nekuti mwari is right there po anoti tinoita zvose kubudikidza naiye anotipa simba you are a child of god wakavakwa pana kristu hauna kuvakirwa pavanhu hauna kuvakirwa pajecha wakavakirwa padombo saka mhepo kunyange dzikafamba ucharamba wakamira mhepo dzikauya ucharamba wakamira because wakavakwa pafoundation inonzi kristu wakavakwa padombo rinonzi kristu ndakuda kunamata iye zvino mwari wekudenga akuitire zvakanaka mwari wekudenga akuchengetei ndakunamata baba nezita rajesu wenazareta ndiyo kereke yavakafira kereke yavakatenga neropa mukaivakira paruware hapana mhepo dzinogona kuisheka hapana zvirwere zvinotisheka hapana nzara inotisheka hapana drought inotisheka hapana wars nezita rajesu ingatisheka takavakwa padombo vaitirei zvakanaka mamarriages avo in such a time as this ngaavakirwe padombo takatenda kwamuri mwari vaitirei zvinoshamisa Kubwinya kwesimba raMwari kurambe kuchionekwa. Yebo Mwari vekudenga, tiri vakundi, tiri vakundi, tiri vakundi, tiri vakundi. Zvisipo ngazvivepo nezita raJesu. Vari kuchema ngavanyaradzwe, vakaneta ngavasimbiswe, vanorwara ngavaporeswe iye zvino. In Jesus mighty name. Ravasika mandorobosa yandarava kuya mahari nezita raJesu Kristu weNazareta. Mabasa avo ngaachengetwe nekuti vakatenda kudombo, vakatenda kuna Kristu. Faith yavo yakavakwa pana Kristu. Ndakutendai in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Be blessed. Mwari vakuropafadzei until we meet again. God bless you so much. Mwari vakukomborerei in Jesus name.